Awle, vawiinah chuan India rama mi ropui tak pakhat Arvind Kejriwal-a chanchin kan sawi dawn a. Hetiang lam hi ka tih ngai a ni lo va, tin ka aw pawh ngaihthlak a nuam lo maithei a. Tin chu mai bakah ka record-na a fuh lo vangin thawm te pawh lo awm deuh maithei a, in mihriat thiamna kan ngen hmasa a ni e. Kejriwal-a hi Haryana state-a Bhiwani district A khaw pakhat, Siwani-ah August ni sawm paruk sangkhat zakua sawmruk pariat khan a lo piang a. U nau pathum an ni a, amah hi upa ber niin. Nau mipa pakhat leh nau hmeichhia pakhat a nei a, a pa chu Gobind Ram Kejriwal niin a nu chu Geeta Devi a ni. Sangkhat zakua sawmkua panga kumah khan Sunita-i nen an innei a. A nupui Sunita pawh hi Sangkha Zakua sawmkua pathum batch IRS officer niin kum sang hnih sawm paruk khan Income Tax Commissioner niin a pension ve a ni. Fanu pakhat Harshita leh fapa pakhat Pulkit an nei a, Hindu sakhaw zuitu niin. Amah hi sa ei ngai miah lo mi a ni a, mahse zunthlum a vei ve tlat thung. Kejriwal-a pa Gobind Ram Kejriwal hi Birla Institute of Technology, Mesra atangin Electrical Engineer graduate a ni a, chuvangin an naupan lai hun hi North India lam ah an hmang nasa em em a, hmun hrang hrang ah te pem kual in Sonipat ah te, Ghaziabad ah te leh Hisar ah te an lo awm kual tawh a. Naupan lai atanga Christian School a kal a ni avang in Kejriwal a hian Christian in zirtir na a hre chiang hle a. Mother Teresa nen pawh hun eng emaw chen an lo thawk dun tawh a ni. Sangkhat zakua sawmriat panga ah khan IIT, JEE exam chu beiin India ram pumpuia zanga sawmruk pathumna a ni a. Tichuan Indian Institute of Technology Kharagpur atangin Mechanical Engineering a graduate a ni. Hetia a graduate hnu hian Jamshedpur a awm Tata Steel company ah chuan sangkhat zakua sawmriat pakua ah khan a thawk a. Kum sangka zakua sawmkua pahniha Civil Service Exam atana inbuatsaih a duh avangin a hna hi a ban san leh a. Chumi hnu chuan NYK hnuaia North East India, India hmarchhaka Ram Krishna Mission-ah te a thawk leh zak zak a ni. Kum sangkhat zakua sawmkua panga ah Civil Service exam chu a bei ve ta a. Tichuan chumi hnu November kum sang hnih a lo thlen chuan kum hnih chhung atan chawlh a la phawt a. Kum sang hnih pahnih November thla a a hna a va zawm leh chuan post mumal pe lovin thla sawm pariat chhung zet mai chu hna pawh thawk mumal bawk si lovin hlawh a la ve reng a. Chutiang a nih vang chuan thla sawm pariat chhung hlawh la miah lova chawlh a dil ta a, tichuan phalsak a nih hnuin, kum sanghnih leh paruk, February, thla khan Income Tax Department-a Joint Commissioner ni chungin banna a theh lut ta a ni. A thui lutuk loh nana tawi zawngin sawi ta ila, hemi hnu hian a thian Manish Sisodia, tuna Delhi-a Deputy CM nih mekte nen hian, Parivartan an tih, Change an tih mai chu. Kalpuiin hemi hmang hian sorkar thil tih dik loh tam tak an hai chhuak a, pawisa an hmansualna te, mi rethei pawisa an lo ei sakna te chu nasa takin an hai lang ta zel a. Hetia hna a thawh that em avang hian

Nawrhna an huai hawt a, a changin chaw an ngei a, a changin police ten an man bawk a. Hetiang a nei vang hian sorkarin he bill ngaihtuahtu tur, draft tu tur, lo duang tu tur chu committee a din ta a. Chutah chuan Kejriwal-a pawh hi telh a ni nghe nghe a, amaherawhchu a rawtna te Hnawlsak zel a ni a, an ngai pawimawh duh lo va, chuvang chuan nawrhna chawnghein an huai hawt leh a. A tawi zawngin sawi ta ila, Kejriwal-a hian pawn lam atangin ram siam that theih niin a hre ta lo va, chuvang chuan politics luhchilh ve ngei a tha nia hriain political party Aam Aadmi Party chu an din ta a, a awmzia chu Minaran Party tihna a ni mai ang chu. Tichuan, Delhi in thlanpui kum sang hnih sawm pathumah chuan rin loh tak maiin mla an nei ta nual mai a. Mahse, mahnia sorkarna an siam zawh lo vangin Congress mla pariat, Janata Dal mla pakhat leh Independent mla pakhat te thlawpna in, sawrkarna an siam thei ta a. December ni sawmhnih pariat sanghnih sawm pathumah chuan Delhi-a Chief Minister ni thei naupang ber pahnihna ni turin Chowdhury Brahm Prakash hnua a hmasa ber atan Chief Minister a tan lak luh a ni ta a. Hetia Chief Minister a han nih chhoh takah hian ei ruk dona Bill an tih mai. Jan Lokpal Bill chu Delhi Assembly-ah pharin pass a tum leh a. Amaherawhchu a mla dangte Amah thlawptute hian an paspui duh lo avangin February ni sawm pali Sanghnih sawm paliah khan Chief Minister a nihna atangin banna a theh lut leh a. Ni sawmli pakua chauh Chief Minister a ni hman tihna nih chu kum Sanghnih sawm pali Lok Sabha inthlan a lo awm khan inthlanna ah din tum lo mahsela party miten an nawr nasat em avangin Tuna Prime Minister ni mek Narendra Modi khing tur hian Varanasi-ah a ding ve a, mahse a hneh lo chiang kher mai. Vote nuai thum leh sing sarih vel laiin a hneh lo a ni. Kum sang hnih sawm panga chuan Delhi-ah chuan inthlanpui buatsaih a ni leh ta a. Hetah hian awih awm loh khawpin Aam Aadmi Party hi mipuiin an lo duh a, seat awm zawng zawng sawm sarih atangin sawm ruk pasarih lai an la a, a bak pathum chu bjp in lahin Congress erawh chuan seat khat mah an la tawh lo thung a ni. Tichuan February ni sawm pali, kum sanghnih leh sawm panga ah chuan, A vawi hnihna atan Delhi Chief Minister turin lak luh a ni leh ta a. Tun tumah zet hi chuan hnehna an changsang bawk a, a che miah miah a ni tawh ber mai. Lieutenant Governor nen an inhmuthiam lo nasa hle a, harsatna neuh neuh an inkarah a awm reng a. Deputy CM Manish Sisodia phei chuan Mipui thlan leh a ruata ruat mi pakhat kan inbei a ni ber mai tiin a sawi a ni. An sorkar hmalakna hi nasa tak tam tak sawi tur a awm a, sawi sen pawh a ni lo vang a, chung zingah chuan Mohalla Clinic an tih te, a awmzia chu Primary Health Centre kan tih ang kha veng tin deuh thawah an din a, mipuiin a thlawnin doctor an rawn a, a thlawnin damdawi an dawng zel bawk a. Sorkar hmasa ina a lo tih thin ang a ti ve loin mipui chhiah pek khawm hmang chuan mi rethei te electric chhit man te a thlawnin a tihsak a, tui a thlawnin a pe bawk a. In tin deuh thawhin mahni kawtkaiah an ban theih turin engkim an mamawh a chhawp chhuah sak vek a ni. Lockdown laia an chet dan zawng zawng te nen phei chuan sawisen a ni lova, damdawi ina din dan te, mipui harsa a tanpui dan te, a thlawna ei tur a sem dan te. Tunah pawh hian Ghar Ghar Ration Scheme an tih mai in tina mipui ten, mi rethei ten an ration an dawn theihna tur scheme an buaipui mek a, amaherawhchu central lamin an la dan ve rih avangin an ti thei lova. He scheme hnuaiah hian in tin ten an thla tin reison tur chu peksa thlapin an dawng vek ang a, tuman an ei ruksak thei dawn tawh lo. Mahse, retailer te erawh chu an lungawi lo hle a, court-ah an kal mek a. A nei tur dawn chu a tha lo a nih pawhin an awmna bul hnai bera Food Security Officer hnenah an complain nghal zel thei dawn bawk a. Tin, buk a tlin leh tlin loh pawh digital hmangin en dik nghal zel tur a ni bawk a ni. Chu chuan ration la tura kal hman lo emaw, kal thei lo harsa te pawh nasa takin a chhawk zang khai dawn a. Central lam hian chhuan lam eng eng emaw hmangin tunah hian an dang bet tlat a, Lieutenant Governor pawhin file hi a pe kir hmak tawh bawk a ni. Hei tak hi Kejriwal-a sawrkar chuan zu pawh kan deliver thei a nih chuan buhfai pawh, ration hrim hrim pawh kan deliver thei ngei tur a ni. Hei hi mi retheite dohna a ni a, keimahni party min beihna a ni lo, tiin ṭan an khawh bawk. Aw le, ka sawi tawh ang khan thawnthu chhiar mi ka ni lo va, a thiam pawh ka thiam lo a, chuvangin comment lama in feedback kha in ngaihdan te khawngaih takin min lo hrilh ula, tin, tin en duh zawng, ngaihthlak duh zawng in nei nih pawhin khawngaih takin min lo request dawn nia ka lawm e.